Lebap welaýatynyň senagat pudagyny ösdürmegiň esasy ugurlaryna laýyklykda, welaýatda iki müň on bir, iki müň on ikinji ýyllarda ýigrimi iki sany senagat kärhanasyny gurmak we ýedi kärhananyň durkuny täzelemek göz öňünde tutulypdyr. Häzir olardan bary-ýogy dokuz kärhananyň gurluşygy alnyp barylýar, galan ýigrimi sany desganyň bolsa gurluşyk işleri häzire çenli hem başlanmandyr. Welaýatda Oba milli maksatnamasyny ýerine ýetirmek we senagat pudagyny ösdürmek boýunça işler pes derejede alyp barylýanyň esasy sebäpleri hem şulardan ybarat. Desgalaryň taslama resminamalaryny taýýarlamak, döwlet edalary bilen ylalaşmak hem-de netijenamalar almak boýunça işler uzaga çekdirilipdir. ýagny ýigrimi aýa çenli dowam edipdir. Welaýatda elektrik geçirijileriň taslama işleriniň pes derejede alnyp barýandygyna garamazdan, bu ugurda häzirki wagta çenli taslama edarasy döredilmändir. Welaýatda taslama işlerini öz wagtynda we ýokary hilli ýerine ýetirmek üçin zerur bolan binagärçilik, inženerçilik we gurluşyk hünärleri boýunça hünärmenler ýetmezçilik edýär. Häzirki işleýän işgärleriň hem hünär derejesini ýokarlandyrmak boýunça okuwlar geçirilmeýär. Bu bolsa welaýatda gurluşyk işleriniň alnyp barşyna ýaramaz täsir edýär. Teplowozlaryň we ýük daşaýan wagonlaryň ýeterlik mukdarda Bardygyna garamazdan, demir ýol ulaglary ministrligi tarapyndan welaýatda gurluşyk materiallaryny demir ýol arkaly daşamak ýola goýulmandyr. Welaýatda magdan däl gurluşyk materiallary Köýtendag etrabynda öndürilip, welaýatyň merkezine, ýagny Türkmenabat şäherine çenli üç ýüz ýetmiş bäş kilometr aralyga, welaýatyň demirgazygyna, ýagny Gazojak şäherine çenli bolsa ýedi ýüz kilometr aralyga demir ýollarynyň bardygyna garamazdan, awtoulaglar bilen daş alýar. Gurluşyklar üçin zerur bolan beýleki gurluşyk materiallary hem welaýata awtoulaglar bilen getirilýär. Bu bolsa, binalaryň we desgalaryň haýal gurulmagyna, olaryň bahalarynyň gymmatlamagyna we ýollaryň tiz zaýalanmagyna getirýär. Bi bar bolan kemçilikleri gysga wagtyň içinde düzedip, işleri talaba laýyk ýola goýmak üçin Siz degişli ministrlikler we pudak edaralary bilen bilelikde birnäçe işleri ýerine ýetirmeli. Welaýat häkiminiň ýolbaşçylary taslama işleriniň döwlet edaralary bilen bellenen möhletlerde ylalaşmagyny we netijenamalaryň gysga wagtyň içinde alynmagyny üpjün etmeli. Binalaryň we desgalaryň bir görnüşli, nusgalyk taslamalaryny taýýarlamaly we işe girizmeli. Häzirki bar bolan taslamalary birmeňzeş desgalar gurlanda ulanmagy ýola goýmaly. Welaýatda Energetika we senagat ministrligiň taslama edarasynyň bölümini gysga wagtyň içinde döretmeli. Welaýat häkimliginiň garamagyndaky düýpli gurluşyk müdirliginiň işini talaba laýyk guramaly. Ýokary taýýarlykly hünärmenleri çekmek arkaly welaýatda gurluşyk boýunça işgärleriň hünär derejesini ýokarlandyrmak maksady bilen okuwlary yzygiderli geçirmeli. Welaýat häkimligi zerur bolan guramaçylyk işlerini geçirip, ýerli hususy gurluşyk kärhanalaryny welaýatda alnyp barylýan gurluşyk işlerine hem giňden çekmeli. Welaýatda gurluşyklary magdan, däş materiallary we beýleki gurluşyk materiallary bilen üpjün etmek meselesini doly çözmeli. Welaýatda Gurluşyk materiallary senagat ministrliginiň we welaýat häkimliginiň söwda merkezlerini ýeterlik mukdarda döretmeli, olarda gurluşyk materiallarynyň söwdasyny hem guramaly. Alnyp barylýan gurluşyklar üçin zerur bolan gurluşyk materiallarynyň, şol sanda semendiň, Demir ýol ulaglary ministrligi tarapyndan bökdençsiz we ýeterlik möçberde daşamagy ýola goýmaly. Oba milli maksatnamasyny durmuşa geçirmekde we welaýatyň senagat pudagyny ösdürmek boýunça alnyp barylýan işlerde goýberilen kemçilikleriň esasy sebäbi aýry-aýry ýolbaşçylaryň öz wezipe borçlaryny göwnejaý ýerine ýetirmeýändigi we işleri talaba laýyk guramagy başarmaýandygy bolup durýar. Şoňa görä-de, Degişli ýolbaşçylara alnyp barylýan işleri düýpli seljerip, şu aýdylanlaryndan netije çykarmagy hem-de ýol berlen kemçilikleri gysga wagtyň içinde düzedip, göz öňünde tutulan işleri bellenen möhletlerde we ýokary hilli ýerine ýetirmegi berk tabşyrýar. Soňra döwlet Baştutanymyz wideoşekilli iş maslahatyna Mary welaýatynyň häkimi Gurbanowy çagyrdy. Häkim ýurdumyzy durmuş-ykdysady taýdan ösdürmek boýunça milli maksatnamada kesgitlenen sebiti ösdürmegiň möhüm wezipelerini durmuşa geçirmek, gallurygyna taýýarlyk we gowaçalara ideg etmek babatda durmuşa geçirilýän çäreler hakynda hasabat berdi. Şeýle-de ol Türkmenistanyň Konstitusiýasynyň kabul edilen güni mynasybetli geçirilmegi meýilleşdirilýän baýramçyk çäreleri we welaýatyň orta mekdeplerinde okuw ýylynyň tamamlanmagynyň dabaralarynda görülýän taýýarlyk hakynda aýtdy. Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow biziň ýurdumyzda özüniň diplomatik işini tamamlaýan Birleşen Milletler Guramasynyň Çagalar gaznasynyň Türkmenistandaky wekilhanasynyň baştutany jenap Sampala Lungpany kabul etdi.
Myhman hormatly Prezidentimize Ýunisefiň Türkmenistandaky wekilhanasynyň işine hemişe goldaw berýändigi üçin tüýs ýürekden hoşallyk bildirip, Birleşen Milletler Guramasynyň Çagalar gaznasynyň Türkmenistany özüniň ygtybarly we borjuna wepaly hyzmatdaş hasaplaýandygyny buýsanç bilen belledi. Türkmenistanyň Birleşen Milletler Guramasy bilen netijeli gatnaşyklara üýtgewsiz ygrarlydygyny tassyklap, hormatly Prezidentimiz ÝUNISEF-iň Birleşen Milletler Guramasynyň iri düzümleriniň biridigini aýratyn kanagatlanma bilen nygtady. Şeýle-de döwlet Baştutanymyz jenap Lalunka ähli ugurlar boýunça üstünlikli ösdürilýän netijeli özaragatnaşyklaryň pugtalandyrylmagyna uly goşant goşandygy üçin minnetdarlyk bildirdi. Duşuşygyň barşynda Türkmenistan bilen Birleşen Milletler Guramasynyň Çagalar gaznasynyň arasynda ýola goýlan gatnaşyklaryň geljegi hakynda pikir alyşmalar boldy. Ýaş nesilleriň sazlaşykly ösdürilmeginde milli syýasatymyzyň ileri tutulýan ugurlaryna bolşy ýaly, Birleşen Milletler Guramasynyň Müňýyllygyň Ösüş Maksatnamalaryna laýyk gelýän beýleki wezipeleriň oňyn çözgüdine gönükdirilen bilelikdäki taslamalaryň hem-de maksatnamalaryň üstünlikli durmuşa geçirilmegi we olaryň yzygiderli berjaý edilmegi hyzmatdaşlygyň oňyn netijesidir diýip, döwlet Baştutumymyz belledi. Olaryň hatarynda Türkmenistanyň Hökümetiniň we Ýunisefiň biziň ýurdumyzdaky wekilhanasynyň arasynda ýola goýlan hyzmatdaşlygyň çäklerinde işlenip taýýarlanan Çaganyň irki ösüşi we ony iki müň on birinji, iki müň on bäşinji ýyllar üçin mekdebe taýýarlamak boýunça milli maksatnama bar. Bellenişi ýaly, Türkmenistanda ýaş nesilleň hukuklarynyň üpjün edilmegi, eneligiň we çagalygyň goraglylygy, bilim, saglygy goraýyş ulgamynyň kämilleşdirilmegi we tutuşlygyna alnanda, Uly üstünliklere ýetilen durmuş ulgamynyň kämilleşdirilmegi bilen baglanyşykly meselelere aýratyn uly üns berilýär. Türkmenistan bilen ÝUNISEF-iň arasyndaky gatnaşyklaryň mundan beýläk-de işjeň ösdüriljekdigine we onuň üstüniň täze mazmun bilen ýetiriljekdigine ynam bildirip myhman bi örän açyk göwünli we myhmansöýer halkyň ýaşaýan ýurdunda işlemegiň özi üçin uly hormat bolandygyny aýtdy. Milli Liderimiz Türkmenistan bilen ÝUNISEF-iň arasyndaky özara gatnaşyklara ýokary baha berip, Biziň ýurdumyz ynsanperwer ulgamdaky möhüm halkara resminamalara, şu sanda Birleşen Milletler Guramasynyň Çaganyň hukugy hakyndaky Konwensiýa goşulmak bilen, öz üstüne alan we Birleşen Milletler Guramasynyň Çagalar gaznasy bilen netijeli gatnaşyklary mundan beýläk-de ösdürmegi ugur edinýän borçnamalaryna çynlakaý çemeleşýär diýip belledi. Duşuşykdan soň myhman habarçylarymyza şeýle gürrüň berdi. Today I had the privilege of. Şu gün maňa Türkmenistanyň hormatly Prezidenti bilen duşmak bagty miýesser etdi. Bu meniň hoşlaşyk duşugym boldy. Çünki men bu ýerde üç ýyl işläp, möhletimi tamamladym. Hormatly Prezident meni hoşniýetlik bilen kabul etdi. Biz çagalary goramagyň meseleleri boýunça bilelikde alnyp barylýan işleriň netijelerini ara alyp maslahatlaşdyk. Biz mundan beýläk-de bilelikde işlemegi meýilleşdirýäs. Siziň ýurduňyzda çagalaryň saglygyna, olaryň bilimine we beýleki meselelere ägirt uly üns berilýär. Häzir biz çagalaryň durmuş hukugyny goramak bilen baglanyşykly meseleleriň üstünde işleýäs. Hemmämiziň bilşimiz ýaly, siziň ýurduňyz çalt depginde ösýär. Şeýlelikde, jemgyýetem ösýär. Şeýle bolanda, täze meselelerem ýüze çykýar. Siziň ýurduňyz bilen, onuň myhmansöýer halky bilen ýakyndan tanyşmak meniň üçin uly hormat boldy. Men hemme ýerde adamlaryň hoşniýetligini, açyk göwünligini duýdum. Öz gezegimde, hormatly Prezidente, tutuş Türkmenistanyň halkyna, esasan-da, çagalara iň gowy arzuwlarymy aýdýan. Siziň ýurduňyzda milletiň abadançylygy, onuň nurana geljegi üçin pugta binýat döredildi. Türkmenistan, Birleşen Milletler Guramasynyň işjeň agzasy bolmak bilen, biziň guramamyzyň işine ýakyndan ýardam berýär. Pursatdan peýdalanyp, men Türkmenistanyň Prezidentine we Türkmenistanyň Hökümetine tüýs ýürekden hoşallyk bildirýän. Men bu ýerde işlän üç ýylymda bilelikde işlemek boýunça oňyn tejribeler topladym. Bu meniň üçin uly hormat boldy. Sag boluň! Hormatly Prezidentimiz Moskwa şäherine ugramak üçin paýtagtymyzyň Halkara howa menziline geldi.
Paýtagtymyzyň Halkara howa menzilinden hormatly Prezidentimizi ýurdumyzyň resmi ýadamlary ugratdylar.
Birnäçe sagatdan hormatly Prezidentimiziň uçary Moskwa şäheriniň Wnukowo iki halkara howa menziline gondy. Bu ýerde Garaşsyz Döwletleriň Arkalaşygynyň agzasy bolan ýurtlaryň Döwlet baýdaklary galdyryldy. Bu ýerde Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowy kabul edýän tarapyň resmi adamlary garşyladylar. Türkmen döwletiniň Baştutany aeroportdan Garaşsyz Döwletleriň Arkalaşygynyň resmi däl duşuşygynyň geçirilýän ýerine, Uly Kreml köşgüne ugrady. Bu ýerde Gyrmyzy zalda Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowy Russiýa Federasiýasynyň Prezidenti Wladimir Putin mähirli we tüýs ýürekden garşylady. Iki ýurduň liderleri dostlarça görüşdiler. Garaşsyz döwletleriň arkalaşygynyň Moskwadaky resmi däl duşuşygyna Arkalaşygyň agzasy bolan döwletleriň on birisiniň, Azerbaýjan Respublikasynyň, Ermenistan Respublikasynyň, Belarus Respublikasynyň, Gazagystan Respublikasynyň, Gyrgyzystan Respublikasynyň, Moldowa Respublikasynyň, Russiýa Federasiýasynyň, Täjigistan Respublikasynyň, Türkmenistanyň, Özbegistan Respublikasynyň we Ukrainanyň Baş ştollery, şeýle hem Garaşsyz Döwletleriň Arkalaşygynyň Ýerine ýetiriji komitetiniň başlygy, ýerine ýetiriji sekretary gatnaşdylar. Garaşsyz Döwletleriň Arkalaşygynyň duşuşygy Uly Kreml köşgüniň Keramatly Ýekaterina ordeni zalynda geçirildi. Russiýa Federasiýasynyň Prezidenti Wladimir Putin mejlisi açyp, belent mertebeli myhmanlary bu duşuşygyň geçirilmegi mynasybetli mähirli gutlady we öz daşary ýurtly kärdeşlerine bu duşuşyga gatnaşýanlygy üçin tüýs ýürekden hoşallyk bildirdi. Arkalaşyk ykdysady, gumanitar we beýleki meseleleriň köpüsini çözmelidigini belläp, Russiýa Federasiýasynyň Prezidenti şu günki duşuşygyň işewür, dostlukly ýagdaýda geçjekdigine ynam bildirdi. Muň özi umumy bähbitlere gabat gelýän netijeli gatnaşyklara ýardam berer. Soňra Russiýanyň Lideri şu ýyl Garaşsyz Döwletleriň Arkalaşygynda başlyklyk edýän ýurduň Türkmenistanyň Prezidentine söz berdi. Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow Russiýa Federasiýasynyň Prezidentini we Mejlise gatnaşyjylary mähirli mübärekläp, Arkalaşygyň duşuşygyna gatnaşmaga çakylyk we mähirli kabul edilişi üçin minnetdarlyk bildirdi. Pursatdan peýdalanyp, türkmen Lideri öz russiýaly kärdeşi Wladimir Putini Russiýa Federasiýasynyň Prezidenti wezipesine girişmegi bilen ýene bir gezek gutlady we oňa jogapkärli döwlet işinde täze üstünlikleri arzuw etdi.